Fy enw i yw Branwen Mair Dafydd, a dwi'n cyflwyno newyddion celfyddydol o'r Almaen. Bydda i'n edrych ar ddarganfyddiad diweddaraf yr Awdurdodau Almaeneg ym Munich, digwyddiad celfyddydol ym Merlin i goffáu'r nawfed o Dachwedd, ac adolygiad Die Zeit o'r ffilm Almaeneg Ich fühl mich Disco. Cynhwyso'r ffynonellau eraill fersiynau ar-lein o'r papurau Almaeneg Fokus, Die Zeit a Die Welt, a hefyd y papur Prydeinig The Guardian. Dros y penwythnos, daeth hi'r amlwg bod gweithiau celf gan fawrion y byd wedi canfod mewn fflat bychan ym Munich, yn ne'r Almaen. Canfuwyd 1,500 o weithiau gan artistiaid enwog megis Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagnalle, Paul Klee, Max Beckmann ac Emile Nolde. Amcangyfrifwyd mai gwerth y gweithiau hyn yw hyd at un biliwn ewro, neu 860 miliwn o bunnoedd. Bu fflat yr Almaenwr pedair i'r ugain oed, Cornelius Gurlitt, yn gartref i'r gweithiau tan i'r awdurdodau eu darganfod yn 2011. Etifeddodd Cornelius y gweithiau gan ei dad, Hildebrandt Gurlitt, a oedd yn gasglwr celf. Wedi i'r Natsïaid ddod i rym, collodd Hildebrandt ei swydd fel cyfarwyddwr mewn amgueddfa'n Zwickau oherwydd ei fod yn hanner Iddew. Daeth y gweithiau i ddwylo Hildebrandt yn ddiweddarach wedi i'r Natsïaid ei gomisiynu i werthu celf ar ei rhan. Wedi diwedd y rhyfel, honnodd bod ei gasgliad cyfan wedi'i ddinistrio yn ystod bromio Dresden. Daeth ei fab, Cornelius, i sylw'r awdurdodau gyntaf yn 2010, wedi iddo gael ei archwilio ar hap ar drên rhwng y Swistir a Munich. Canfuwyd llawer o arian ymhlith ei eiddo. Arweiniodd hynny at ymholiadau pellach gan yr awdurdodau ac at gyrch ar ei gartref, lle canfuwyd y gweithiau enwog. Cafodd y gweithiau dan sylw eu gwahardd gan y Natsïaid yn ystod y tridegau a'r pedwardegau, neu fe'u cymerwyd ganddynt o gasglwyr celf o dras Iddewig. Yn ogystal â'r gweithiau a ddarganfuwyd, fe ddaethlwyd o hyd i fframiau gwag, Dyma dystiolaeth i ddangos bod Corneliws eisoes wedi gwerthu rhai darnau. Ac yn wir, fe werthodd Corneliws ddarn o waith Max Beckmann yn lled ddiweddar mewn ocsiwn yng Nghologne. Cwestiwn sydd wedi synnu Almaenwyr o ddarllen erthygl Ffocws yw pam bod yr awdurdodau Almaeneg wedi cuddio'u canfyddiadau am gyhyd. Barn Ffocws yw bod yr awdurdodau'n poeni gall eu darganfyddiad pwysig arwain at anghytuno ynghylch perchnogaeth y gweithdai. Bydd yn rhaid aros i weld effaith a chynlluniad y canfyddiadau hyn. Y dyddiad tyngedfennol yw enw nifer ar y nawfed o Dachwedd yn yr Almaen, oherwydd pwysigrwydd y diwrnod yn hanes yr Almaen. Disgrifia Die Welt hwn fel Der deutscheste aller Gedenktage, sef y dyddiad coffáu mwyaf Almaenig ymhlith holl ddiwrnodau coffáu. Y rheswm am hyn yw bod nifer o ddigwyddiadau hanesyddol wedi cwympo ar y dyddiad hwn. Ar y nawfed o Dachwedd 1918, fe gyhoeddwyd yr Almaen yn weriniaeth. Gwelwyd Pwtsh Munich ar y dydd hwn yn y flwyddyn 1923, ble ymddangosodd y Natsïaid gyntaf fel plaid weledityddol gystadleuol. O dan lywodraeth Natsïaidd, cafwyd Noson y Gwydr Grisial neu Reichskristallnacht yn 1938, ac ar yr un diwrnod, yn 1989, gwelwyd Cwymp Wal Berlin a diwedd trefn gomiwnyddol Dwyrain yr Almaen. Cwymp Wal Berlin yw'r digwyddiad y gofeir gan amlaf ar y nawfed o Dachwedd, yn ôl Die Welt. Ond eleni, Fe gyhoeir 75 mlynedd ers noson y gwydr grisial. Bwriad Senedd Berlin yw llwyfannu digwyddiad teimladwy i goffáu'r dyddiad hwn ar y Pariser Platz o flaen Gât Brandenburg ar y degfed o Dachwedd. Bydd y digwyddiad yn gyfle i arddangos ffilm a greod gan ddisgyblion a phobl ifanc Berlin yn trafod eu rhyddid, democratiaeth, a'u teimladau am yr Almaen heddiw. Ceir cyfle i weld ffrwyth llafur yr unigolion ar y degfed o'r mis hwn. Ers y penwythnos, mae ffilm newydd Almaeneg wedi cyrraedd sinemâu'r Almaen, sef Ich fühl mich Disco, neu, yn y Gymraeg, Dwi'n teimlo'r Disgo. Dyma ail ffilm y cyfarwyddwr llwyddiannus Axel Ghanisch. Adroddir hanes bachgen yn ei arddegau o'r enw Florian, sydd yn ceisio dod i dermau â bod yn hoyw, perthynas anodd sydd rhyngddo a'i dad, Hano. Mae Florian wrth ei fodd yn dawnsio o gwmpas yr ystafell fyw mewn gwisg ffansi, yn gwisgo bar ffug ac yn canu caneuon ei hoff gantor, Christian Steifen, gyda'i fam. Fel hyfforddwr deifio, byddai gwell gan Hano bod ei fad fab yn ymddiddori mewn chwaraeon a merched na mewn canu a dawnsio. Daw tro ar fyd gyda salwch difrifol mam Florian. Gorfu'r ddau gyd-fyw a chyd-weld, a gyda hynny mae perthynas agos yn blaguro rhwng y tad a'r mab. Ym Sercha Florian yn un o ddisgyblion Hano, a gyda help llaw ei dad, mae'r berthynas honno hefyd yn blodeuo. Dyma ffilm gomedi am dyfu fyny a pherthynas deuluol yn llawn chwerthin ac ambell i feigryn, ac yn ôl Dydd Sait, mae hi hefyd yn werth ei gwylio. Diolch.